Tata, awe mi ke honra bo. Na bida mi ke konta bo. Bo gran balor mi ke mustra bo. Ku palabra mi dei serena bo. Bo ta un hòmber di sabiduria, un ku hopi konosementu di bida, hòmber di prinsipio, sin kobardia. rekto, stret, pió ku di dia. Rèspèt propio pa bo tabata hopi importante. Respetá bo kurpa, sigur un lema konstante. Presentá bo mes, komuniká, aktua di forma integrante. Loke bo sembra, lo bo kosechá, non obstante. Edukashon otro tema ku semper ba enfatisá, lesa, skucha, siña, nutri bo menti, analisá. E konosimentu atkerí lo ta eternamente internalisá. E ta di bo algu ku ningun hende lo por konkistá. Otro di bo señansanan imprentá den mi mente un ku mi ta biba diariamente. Ta ku mi ta úniko, speshal, mi historia diferente. P'esei nunka kompara bo mes ku otro, te dia djawe vigente. Bo sa kiko tambe mi ta rekordá? Si tabatin pleitu nunka ba bai drumi rabiá. sentá na mi pí kama pa kombersá i rekonsiliá. Tata, bo tabata sa ke esaki ta den Skritura pará? Hopi kos ku bo papia mi a mira sosodé for edat hóben, ami sí a komprondé. Mi a bira un bon opservadó, sin pretendé. Bo a abri mi wowo Hopi traba suspendé. Bo kurason grandi a bai mas ayá. Ku djis bo yuna ñetunan i bo kasá. Bo tabata bondadoso. Esei hopi por testiguá. B'a guia, yuda, duna, por nada, sin nunka lamentá. Un dosente nasé ku outoridat, lider visionario, índole di integridat. Meneer Nifi ta pika. Nan ta grita pero nan sa e bèrdat. Den nan abo sí a keda mira kapasidat. Bo komprondementu pa físika ta remarkabel. Si bo por a studia afó, Lo bo tabata un profesor indudabel. Bo reto, Dos yu talentoso, pero poi banda si caso lamentabel. Pa splica, bolbe splica, un pasenshi inagotabel. Tata, bo ta corda e instalacion cu bo a cumpra pa nos? Manda bestel nos pistanan djafo. Bo laga cu nos tabata gana tur co? Kas yen yen trofeo di nos do. Ku bo kamera grandi te dilanti pará, mama yen bèrgwensa kulto den banda sintá, bo ta grita ta mi yu ku orguyo yená. Cara ta lombra bio cu Vila. Un amante di bon musica sin duda alguna bo ta. Cashi di long play Jackie te Tokyo, bon ekipa. Bailador cu clase, paso fino, domina. Pampunos a pari galvas. Esey ami a confirma. Mi por keda sin nombra bo sentido di omor. Bo amigunan ta buska bo boka ku amor, pa despues nan grita hari hopi fervor. Aki tambe e proverbio aya ta bin na vigor. Asina mi por sigui konta hopi mas, Kon riba bo mes forsa ba konstruí nos kas? Un seno familiar, hogar, un lugá di pas. Ku pa mi te dia di awe ta pas riba bas. Awe tata, mi ta saludá bo. Laga mundu sa kuantu mi ta stima bo. Pa tur esaki i mas, mi ta atmirá bo. Den mi bida ningun por iguala bo. Si mi mester muri i bolbe nansi atrobe, ta bot esun ku lo mi bolbe skohe. Stret den bo brasa lo mi kore, manera bo ningun otro lo por. Mi ta resa pidi Dios tur santu dia pa duna bo hopi aña mas i kalidat di bida. Mi ke mas tempu, mas tempu den bo kompania. Engendrá bo legado i sabiduria. No tin nada ku por kita bo lugá. Nada ku por baha bo fo'i mi altá. P'esei, mi ke pa bo sa, pa semper bo ta keda i lo bo ta mi tata stimá. Na nòmber di nos tur, nos ker deseá bo un felis Dia di Tata. Nos ta stima bo di henter nos kurason. Danki, Tata.